Aquò's un divendres, un dissabte e un dimenge. Las jornadas van començar la nuèch de divendres ambe la serada de contes e faulos a la Bimbòla, ambe los contaires Teresa Duverger e Marcèu Esquieu. Après i aurà los concèrts de Rosino de Peiro e de Tres a Cantà. Dissabte matí, una excursiu vos balharà l'ocasion de far una classa a l'encòp d'Istòria, Toponimio e Gastronomio. A 2 oros 30 o Crestian Pèire Bedèlh presenta lo diaporama Memòria occitana del Roergue. E a la nuèch un balèti. Dimenge celebrarà una messa Jordi Passerat, mas cal dire a totes aqueles mescresents, atèus, agnostics, protestants, jusièus, que va èstre una messa celebrado e cantado ambe lo concurs de la Coralo del Brolhés. La darrièra activitat es un espectacle folcloric ambe los dançaires del Brolhés, la cabrèta del Naut Roèrgue, los camos de bòi e los aganits del Brolhés. Cal pagar l'espectacle, 10 euros. Endemai, avètz lo liure accès a l'Ostal Occitan, qu'es lo sèti

amb unos 130 òbras dont pinturo, dessenhs, gravaduros, esculturos e libres. I anas trobat òbras originalos de Tintoretto, Veronese, Canaletto, Jacopo e Leandro Bassano, Francesco Maffei, Francesco Sansovino, Andrea Palladio, Giambattista Piranesi. La tòca de la mòstra es de vos mostrar las caracteristicas màgers de l'art venecià de l'epòca e sas aportacions a l'art europèu, d'aportacions importantas, malgrat qu'al sègle xviii Senta meno la decadentio politico e socioeconomico de la Serenesima. Mas a l'encòp, Venècio, la ciutat mite, contunhèt de dardalhar son imatge e son art al delai. La rason? La rason es una plago, la meteis sòp ora plago que patissèn los barcelonís d'auèi, lo turism e l'aturistalho. Per çò que foguèron los venecians del sègle de seuèch qu'inventèron lo souvenir e les n'edicion Lo Vedut e Lo Capricci, las òbros de la mòstra nos venon de 40 musèus, bibliotècas, archius e collectius particularos. La Pedrera es al 92 de la Promenada de Gràcia. Una mòstra per la mancar pas. L'Associacion pel desvolopament de l'escrich occitan Nos anóncio la pauricion d'un nòu escrich de Pèire Pesameso, una virucadura de 600 paginos en pichon format que se ditz La Santa Trinitat. Còsto 6 euros deths, e parlo de l'Islam e l'Euròpa de uei. Cal sap se l'Islam es compatible ambe democracio e laïcitat? Al rebat dels esveniments que i sèn ara o per ara, sieu en Espanha o sieu en França e per la planeta tota, aicesto es la question que se pausa l'escrivà Pèire Pesameso. Nos ditz qualques mots per presentar l'obratge.

Se contunhan aital, podem supausar qu'el nom dels dreches de l'òme e de l'antiracisme, nòstra societat laïco e democratico capitularà pauc a cha pauc. Lo blasfemo serà restablit passible dels tribunaus. Lo delit d'islamofobiu votat per lo parlament e lo jihad serà al còr de la societat. Bon, un escrich per la polemico, plan segur, mas escrich per la plumo d'un gran escrivà que nos vòl far soscar. Torne dire, publicat per l'ADO dins la collecciu Escriches politics. Per lo comandar, podètz sonar l'ADO al 05 63 40 09 33 o escriure a la seccion albigeso del Partit Occità, poc.albiges arrobas wanadoo.fr. L'associacion Escòl Occitano d'Estiu organizo la cinquena Escòl Occitano d'Ivèrn, estage immersiu de lengua e cultura occitana, a Sant Antonin, del 26 al 30 de desembre. Las activitats de la setmana mesclon curses de lenga en dialèctes gascon e lengadocià, expausats, talhèrs, cants, danças, espectacles e la possibilitat de practica d'espòrts d'ivèrn. Totas las activitats, i comprés l'albergament e los repaisses, se debanon al molí de Romegós, laquèl se fa unicament en pessiu complet, albergament, repaisses e curses. Per çò de las activitats, sabèm qu'Andrèu Vignòlas organiza una visita comentada dels arquius de Sant Antoní. Pau Bourgain fa una classa de toponimio del Parçà. Bernat Berger, lo Bernat Contaire, anóncia una conferéncia contado sul monde de las prigondós, que avèi tot saber qu'es aquò. Lo prètz de l'escòla occitano d'ivèrn es de 1.800 eurós, 150 eurós pers liceàs, caumaires, estudiants e mens de 25 ans. Se ne volètz saber mai, podètz escriure al corrier de l'escòla, eoe arrobas wanadoo.fr. E anam clavar mon autre mòstro, de Just la Bombo, lo jazz de las de la guèrra d'imatges traçant l'Antico, de 1946 a 1956. La tòca de la mòstro es de trobar la responsa a aicesta question. Perdequé la capaitalitat artistico-mondialo passèt dempeis la Segonda Guèrra Mondialo de París, Euròpa, a Nòva York, Estats Units? Ambe la guèrra lo frècho, lo grand dagós de la libertat mondialo, l'Occident, ero redusit als Estats Units, que los Europencs de l'Oèst patission la postguèrra. Foguèt als Estats Units que la pintura se faguèt abstracto, foguèt als Estats Units que nasquèt l'art internacional made in America, Pollock, Motherwell, Rothko. En París n'avion pro ambe Picasso, coma abans la guèrra. La mòstra del MACBA,